Dyna sesiwn drwy gyfrwng y Saesneg yn dilyn am ddeuddeg o'r gloch, felly does 'na ddim cyfieithu ar y pryd, ond fel dwi'n dweud, mae 'na sesiwn Saesneg i ddilyn am hanner dydd. Um, this session is the Welsh language session um, with the English language session to follow at 12 o'clock. So there are no translation facilities, but you're welcome to

y seminar sydd yn mynd i fod yn edrych ar benderfyniad diweddar Tribiwnlys y Gymraeg mewn apêl oedd yn ymwneud â chydymffurfio â'r safonau llunio polisi ac yn fwy penodol y safonau oedd yn ymwneud â dogfennau ymgynghori. Cyn symud ymlaen at yn siaradwyr ni bore yma, mae yna ambell beth um, gweinyddol i'w nodi. Um, mi ydym ni yn mynd i recordio y sesiwn a cyhoeddi yr uh, seminar a'r recordiad ar yn gwefan ni maes o law. Wedi ni gael rhywfaint o gyfle i um, olygu ac i steitlo ac ati. Felly, Os nad ydych chi'n dymuno ymddangos ar y recordiad, ga i awgrymu eich bod chi'n diffodd eich camerâu. Yym, ga i hefyd ofyn i chi ddiffodd eich meicroffonnau tra bydd y cyflwyniadau yn cael eu rhoi, os gwelwch yn dda. Yym os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn codi o'r sesiwn bore 'ma, ma' croeso i chi roid nhw yn yr chat, yym yna mi fydd gynnon ni gyfle ar ddiwedd y seminar, yy mi fyddan ni 'di neilltuo ryw chydig ryw ddeg munud yym i'n siaradwyr ni ymateb yym fel dwi'n deud ar ddiwedd y sesiwn. Os na fydd amser yn caniatáu i ni ymateb i bob un, yna fe wnawn ni bob ymdrech i ddod yn ôl atoch chi yym unai am sgwrs neu i ymateb yn ysgrifenedig yym ar ddiwedd y sesiwn ar ôl y seminar. Um, felly, um, nawn ni droi felly at yn siaradwr cyntaf um, at, at y Comisiynydd y Gymraeg, Efa Griffith Jones. Diolch Efa. O, diolch yn fawr iawn i ti, Rhodri. Yym, falch iawn bod cyment ohonoch chi wedi ymuno â ni'r bore 'ma, a ffocws y sesiwn yw penderfyniad diweddar Tribunal Lys y Gymraeg, ble cadarnhawyd dyfyrn- dyfarniad nes i mewn ymchwiliad oedd yn edrych ar yr ystyriaeth roddwyd i'r Gymraeg mewn dogfen ymgynghori. Nawr te, pam 'yn ni'n cynnal y sesiwn yma heddi? Ni wir eisiau eich cynorthwyo chi i gyflawni y gofynion sydd arnoch chi o ran safonau'r Gymraeg. ac mae'r digwyddiad yma'n rhan o'r gwaith yna i wneud hi'n fwy eglur sut allwch chi sicrhau eich bod chi'n cydymffurfio. Bydd Daniel, Emyr a Gwion yn egluro mwy am fanylion yr achos a'r penderfyniad, ond o'n i wir eisiau tynnu'ch sylw chi at arwyddocâd a phwysigrwydd y penderfyniad yma gan ei fod e yn gosod cynsail pwysig, sy'n golygu y bydd angen i nifer fawr iawn, os nad pob un, o sefydliadau cyhoeddus Cymru edrych eto ar y ffordd y maen nhw'n ystyried y Gymraeg wrth ymgynghori a gwneud penderfyniadau. I ni wrth gwrs yn deall nid yw'r safonau llunio polisi wastad yn hawdd i'w dehongli ac felly ni mawr obeithio bydd y sesiwn yma yn gymorth i chi ddeall y gofynion yn well ac y byddi hynny yn ei dro yn eich annog chi i ystyried eich trefniadau eich hunan wrth i chi baratoi dogfennau ymgynghori ac ystyried effaith eich cynigion ar y Gymraeg, ac ystyried a oes angen i chi gymryd camau ychwanegol neu addasu eich gweithdrefnau er mwyn sicrhau llwyddiant. I ni yn derbyn nifer o gwynion ac ymholiadau am ddogfennau ymgynghori a phenderfyniadau sefydliadau, ond nid hwn yw'r unig un, fel i chi'n gwybod falle, sy'n ymwneud ag asesu effaith ar y Gymraeg i gyrraedd y tribiwnlys. Mae'r sesiwn heddiw'n bwysig iawn, gallwn llawer gwell i ni gyd eich bod chi'n cyflawni'r hyn sydd ei angen cyn i fi orfod derbyn cwyn a gorfod dilyn y broses ymchwilio. Mae nod fy ngwaith i fel Comisiynydd yn glir iawn, hybu a hyrwyddo'r Gymraeg a chynyddu'r cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, ac er mwyn gwneud hynny, mae angen ystyried yr effaith hirbynnol yn llawn ar gymunedau pan yn datblygu a gweithredu cynlluniau. Daeth yn glir wrth i ni gynnal yr ymchwiliad yma bod angen i sefydliadau wneud mwy er mwyn cydymffurfio'r safonau wrth ymgynghori ar eu cynigion polisi, ac mae'r tribiwnlys wir wedi cadarnhau bod e ddim bellach yn dderbyniol i roi ystyriaeth arwynebol neu gyflawni ymarferiad 'tick box' wrth ymgynghori gyda'r cyhoedd. Yym ma'r cyfrifoldeb am y Gymraeg yym a'i les a'i ffyniant i'r dyfodol dwi'n teimlo'n yn perthyn i ni gyd, felly dwi wir yn edrych ymlaen at y sesiwn heddi ac at gyd-weithio gyda chi i'r dyfodol. Diolch yn fawr i chi a gobeithio y cewch chi fudd o'r sesiwn. Diolch yn fawr iawn, Efa. Wnawn ni symud ymlaen felly at ein siaradwr cynta ni, sef Daniel Ellis-Taylor. Mae Daniel yn gyfreithiwr efo cwmni Blake Morgan, yym y cwmni fuodd yn ein cynorthwyo ni ac yn cynrychioli'r Comisiynydd yn ystod yr achos, yym ac ma' Daniel yn mynd i edrych ar yr achos dan sylw yym a'r penderfyniad ei hun. Felly yy diolch yn fawr, Daniel. Diolch Rhodri, um, a bore da bawb. Um, hefyd diolch o galon am gael y cyfle i siarad yn y digwyddiad hwn heddiw. Um, fel sy'n cael ei ddeud yn barod, yn ei ddigon ffodus i fod yn rhan o dîm cyfreithiol Comisiynydd y Gymraeg yn yr achos hwn, um, sydd wedi, fel mae Efa eisoes wedi ei nodi, creu cynsel bwysig i achosion o'r un fath yn y dyfodol. Dwi'n lwyr ymwybodol taw, taw amser byr sydd ganddo ni bore yma, felly na ddim wastio dim mwy amser ag bwrw'n syth ymlaen i drafod yr achos dan sylw. Um, I gychwyn, dwi am edrych ar gefndir yr achos yma um, a'r hyn a ddilynodd at benderfyniad y tribiwnlys, ac fe wna i yna basio'r awenau i Emyr a Gwion i edrych yn fanylach ar natur a safonau dan sylw, a goblygiadau y penderfyniad hwn ar faterion ymgynghorol tebyg yn y dyfodol. Felly, mae'r achos ei hun, sef achos yn Rhibiwnlys y Gymraeg, achos Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn erbyn Comisiynydd y Gymraeg, yn ymwneud â'r Cyngor yn cyhoeddi dogfen ymgynghori ar ei gynnig i agor ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd yn Mhontardawe i gymryd lle tair ysgol gynradd Saesneg arall. Yn dilyn cyhoeddi um, y ddogfen ymgynghori, fe dderbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson um, oedd o'r farn nad oedd y cyngor wedi rhoi ystyriaeth briodol i'r Gymraeg yn ystod y broses ymgynghori. Mae'r ma, ma cyngor ei hun yn gweithredu safonau'r Gymraeg sy'n ei gwneud yn ofynnol iddyn nhw um, wrth gyhoeddi dogfen ymgynghori ystyried a cheisio barn ynghylch effeithiau um, y cynigion a'r cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio a thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Um, y safonau perthnasol yna ydy safonau 91 i 93, ac yn y sleidiau sydd, sydd yn dilyn, um, dwi wedi darparu geriad y safonau hynny, fel bod chi'n gwybod ac yn gallu gweld beth, beth maen nhw'n ddeud. Felly mae safon 91 yn ymwneud â'r angen i'r ddogfen ymgynghori nodi, amlinellu ac ystyried effeithiau posib y cynnig dan sylw ar y Gymraeg. Mae safon 92 yn ymwneud â'r angen i ystyried yr opsiynau sydd ar gael um, a fyddai'n galluogi y cyngor i wneud y penderfyniad polisi mewn ffordd a fyddai'n cael effeithiau mwy cadarnhaol. Ac yna mae safon 93, reit debyg i 92, ond yn edrych ar effeithiau llai andwyol ar y Gymraeg ym mheb driniaeth llai ffafriol na'r Saesneg. Felly, ar ôl cynnal ymchwiliad, canfyddiad y Comisiynydd oedd bod y Cyngor wedi methu â chydymffurfio â'r safonau hynny, dwi newydd edrych arnynt, ar sail bod yr ystyriaeth a roddwyd i'r Gymraeg yn y ddogfen ymgynghori yn annigonol. Oherwydd hynny, gosodwyd camau gorfodi arnyn nhw i adolygu a diwygio eu canllawiau mewnol a darparu hyfforddiant i'w staff, yn ogystal â'i gwneud hi'n ofynnol iddyn nhw roi cyhoeddusrwydd i'r methiant drwy gyhoeddi adroddiad yr ymchwiliad ar y gwefan. Yn, yn dilyn dyfarniad y Comisiynydd, um, fe apeliodd y Cyngor at Dribiwnlys y Gymraeg ar sail nad oedd methiant wedi bod i gydymffurfio â'r safonau um, perthnasol. Yna, yn dilyn grandawiad, fe, fe gadarnhad Tribiwnlys y Gymraeg um, benderfyniad a rhanfyddiniadau y Comisiynydd Um, ac wrth reswm, mae, mae penderfyniad y Tribiwnlys ei hun yn un eitha manwl, um, felly does dim amser yn drwyddo fo yn, yn ei chyfanwedd bore yma. Um, ond mae'r ma penderfyniad wedi cyhoeddi ar y wefan, ar wefan y Tribiwnlys, os, os, os, os, dychmynwch, os dymunwch darllen ni yn, yn ei chyfanrwydd. Ond yn y sleid nesaf, dwi, dwi wedi pigo ambell i be o'r dyfarniad dwi'n dwi credu sy'n sy bwysig i ganolbwyntio um, arnyn nhw'n fras y bore yma. Um, be ddigwyddodd, fe roddodd y tribiwnlys um, sel i fendith mewn ffordd yn yr achos hwn ar, ar safiad y comisiynydd um, bod angen ystyriaeth gydwybodol pam yn ymgynghori ar benderfyniad polisi um, megis yn yr achos yma at drefnu ysgolion um, cynradd. Um, fe, fe, fe nath y tribiwnlys gadarnhau bod na ddyletswydd penodol wrth ymgynghori, um, sef, sef nid yn unig i geisio barn bobl ar yr effeithiau um, posib, ond hefyd i ystyried yr effeithiau hynny. Ac, ac o ran yr ystyriaeth benodol honno, um, mae, mae hynny'n cynnwys ymdriniaeth o'r effeithiau posib ar, ar y Gymraeg oddi mewn i, i ddogfennau ymgynghori. Ac o ran hyd a lled yr ymdriniaeth honno, um, mae'r mae Tribiwnlys wedi cadarnhau y dylid fod yna ymdriniaeth gydwybodol. Mae yna bwyslais ar y gair yna, ymdriniaeth gydwybodol. Um, felly dim ymdriniaeth anffurfiol neu, neu astudiaeth effaith fel y cyfryw um, ydy hynny, ond ymdriniaeth o'r um, effeithiau posib y dylid amlygu i hunan mewn, mewn achosion um, fel hyn. Yym, so yn dilyn y penderfyniad yma, bydd, yn, yn ymwneud ni, bydd yn rhaid i awdurdodau lleol edrych a chanolbwyntio ar effeithiau an uniongyrchol um, ar y iaith Gymraeg pam yn ymgynghori ar benderfyniad polisi, um, er enghraifft nath y tribiwnlys nodi yn benodol yn yr achos yma nad oedd hi'n ddigonol um, ystyried effeithiau ar yr ysgolion yn unig, ond bod bod yn rhaid edrych ar effeithiau ehangach megis effeithiau ar y gymuned yym lle lle mae'r ysgolion wedi wedi eu gosod petai. Yym felly yn amlwg yn dilyn yn dilyn hyn golyga bod yn rhaid i awdurdodau lleol yym gynnwys digon o wybodaeth mewn dogfennau ymgynghori er mwyn galluogi, um, os, os ymynwch, y gymuned ehangach wir ystyried yr effeithiau posib er mwyn i galluogi hwy um, i ymateb i'r ymgynghoriad pe, pe dymunir. Diolch. Diolch yn fawr, Daniel. Yym dan ni'n troi nesa at yr Athro Emyr Lewis. Yym yn ogystal â bod yn bennaeth ar Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth, yy ma' Emyr yn ymgynghorydd i gwmni Blake Morgan ac mae o wedi bod yn cynghori yym y Comisiynydd yn yr achos yma a nifer o achosion eraill hefyd yym drost drost y blynyddoedd. yym a mae Emyr yn mynd i edrych ar yy natur y safonau ac ystyriaeth- ystyriaethau eraill yym o gwmpas yr achos a'r safonau llunio polisi. Diolch Emyr. Diolch yn fawr Rhodri. Yy ydach chi'n gallu gweld yr sgrîn yn iawn, ydach? Wel yym Helo bawb. Dwi'n gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd cam yn ôl am ychydig jyst i edrych ar beth ydy'r cefndir i'r safonau penodol yma, a gweld sut maen nhw'n wahanol. A efallai bod mae'r achos yma ddiweddara mewn cyfres o achosion oedd yn comisiynnu iddi fi ymwneud â nhw. Mae dau bellach wedi cyrraedd y tribiwnlys. mae fel tase yna ddeffroad yn digwydd yn ymwybyddiaeth o beth ydy natur a phwysigrwydd y safonau polisi. Bore. Um, man cychwyn, dwi'n credu, ydy uh, yn y cysyniad o um, ddyletsoedd gwladwriaethau yn Ewrop, i, ac nid y byd fyswn i'n dweud, ond gawn ni ganolbwyntio ar Ewrop, i um, ddiogelu ieithoedd lleafrifol, oherwydd wrth gwrs mae ieithoedd lleafrifol a rhanbarthol wedi bod mewn sefyllfa o cael eu hallgau yn aml o i fewn i brif ffrwd uh, llywodraethiant cymdeithas, dyn ni'n gwybod hynny'n iawn yng Nghymru, ac mae hynny'n anghyfiawnder, ac mae angen gwneud yn iawn am hynny, nid yn unig er mwyn y ieithoedd, ond wrth gwrs yn hanfodol i siaradwyr. A dyma ni, y gyfieithiad o eiriau, eitha swyddogol, o eiriau Erthygl 7 Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop, a mae'n dweud bod hi'n ddyletswydd ar y cyfranogwyr, sef y gwahanol wladwriaethau yn Ewrop sydd wedi rhwymo i'r gyfraith ryngwladol hon, i seilio eu polisïau, eu deddfwriaeth a'u hymarfer ar y nodau a'r egwyddorion ganlyn. Noder y gair polisïau bod yn seilio ei polisïau ar yr angen am weithredu penderfynol i hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol er mwyn eu diogelu, ac i hwyluso neu annog defnyddio ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol ar lafar ysgrifenedig mewn bywyd preifat a chyhoeddus. Felly, mewn geiriau eraill, mae yna sail o fewn cyfraith ryngwladol i'r syniad yma ei bod hi'n ddyletswydd ac yn gyfrifoldeb yn wir a'r awdurdodau cyhoeddus i wneud beth y gallan nhw i hyrwyddo ac i ddiogelu eisoes lleiafrifol o'r gorau. Ym ynghlwm wrth hynny, yn erthygl saith Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop, mae yy mae mae is-erthygl dau yym sy'n sôn am yy sicrhau yy nad, wel, bod, bod unrhyw wahaniaethu yn erbyn ieithoedd y Bar yn cael ei, cael ei wahardd, a mae hefyd yn gwneud yn eglur bod unrhyw weithredu cadarnhaol o blaid yr ieithoedd yma ddim i'w ystyried fel camwahaniaethu yn erbyn um, siaradwyr ieithoedd eraill. Yym, a wedyn, yn berthnasol i be dyn ni'n dweud heddiw, wrth benderfynu ar eu polisi, maen nhw ddyletswydd i bob pwrpas i ymgynghori, i gymryd ystyriaeth o'r anghenion a anghenion a dyheadau a fynegir gan y grwpiau sy'n defnyddio ieithoedd o'r fath. Ac wrth gwrs, mae'r achos dan sylw yn ymwneud â'r broses o ymgynghori. Goren. Cefndir Mesur y Gymraeg 2011 i ddechrau te. Wel, yn y lle cyntaf, cyn y mesur yma, doedd dim statws swyddogol ffurfiol cyfreithiol gan y Gymraeg, a fe wnaeth y mesur, wrth gwrs, ddatgan statws o'r fath yn y tro cyntaf. Ym mi oedd Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gam pwysig ymlaen, y mi oedd y ddeddf honno wedi sefydlu Bwrdd yr Iaith Gymraeg, oedd yn gyfrifol am hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg, A ac yn ond a mi oedd 'na hefyd gyfundrefn reoleiddio, ond oedd hwnna ynghlwm wrth y cysyniad o ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, a fedrai dderbyn llythyr Cymraeg, neu fedrai ymwneud â â'r awdurdod trwy gyfrwng y Gymraeg. A ac mi oedd y cynlluniau iaith oedd yn yn gefn i'r yy gyfundrefn honno. Yy. yn gweithio, ond mi oedden nhw'n gyfundrefn yn y pen draw, oedd yn rywfaint yn feddal. Yym ac os oedd pobl yn dewis i anwybyddu nhw, doedd dim llawer o dweud y gwir oedd yn gallu cael ei wneud. Felly fe wnaeth Mesur y Gymraeg fel yym gael gwared o'r bwrdd a sefydlu Swyddfa'r Comisiynydd. ond mae'r mesur yn datgan statws swyddogol i'r Gymraeg, ond mae hefyd yn sefydlu egwyddor bwysig na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, cydraddoldeb y Gymraeg i bob pwrpas. Yn lle y cyfundrefn feddal y cynlluniau iaith, fe gafwyd cyfundrefn fwy caled y safonau, a mae'n hanfodol deall fod y safonau yn mynd y tu hwnt i'r cysyniad o ddarparu gwasanaethau oedd yn asgwrn cefn y drefn cynlluniau iaith. Mae'r safonau yn ymgeisio sicrhau bod statws, lles a defnydd o'r Gymraeg yn rhan o wead bywyd cyhoeddus Cymru, drwy safon hybu a safonau gweithredu, a hefyd, fel y gwelwn ni, safonau polisi, ond hefyd yn bwysicach na hynny, i fod nhw'n rhan, bod y pethau hyn yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Chi'n gymharu deddfwriaeth am yr amgylchedd, mae'r amgylchedd yn rhan o gyfrifoldeb pob corff cyhoeddus. O ran egwyddor, mae'r safonau iaith yn gwneud rhywbeth tebyg, um, er, o ran y, y, y drefn gyfreithiol, wrth gwrs, mae yna wahaniaethau. Felly, y safonau llunio polisi hunain. Mae rhain yn deillio yn y lle cyntaf o adrannau 26 a 29 Mesur y Gymraeg. Mae'r safonau wed-, mae, mae, mae'r safonau wedyn yn yn oddi mewn i is-ddeddfwriaeth rheoliadau sy'n cael ei wneud gan Weinidogion Cymru. A mae rhain yn blaenoriaethu defnyddio'r Gymraeg a statws y Gymraeg. Dyma adran 29, a fe welwch chi bod rhain yn diffinio beth yw safonau llunio polisi, neu'r darn sydd wedi'i uwcholeuo'n felyn. Maen nhw yn... Mae safon llunio polisi yw safon sy'n ymwneud â phenderfyniad polisi ac y bwriedir iddo sicrhau un neu ragor o'r canlyniadau a ganlyn. Mae gennych chi wahanol rai. Gadewch i ni hoelio'n sylw ar y, ar y, um, ar y cynta i ddechrau. Y cyntaf o'r canlyniadau yw bod person sy'n gwneud y penderfyniad polisi yn ystyried pa effeithiau, os o gwbl, y byddai'r penderfyniad yn eu cael ar gyfleoedd i bersonau eraill i ddefnyddio'r Gymraeg, hynny yw, defnydd o'r Gymraeg, ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, hynny yw, statws. Felly mae'r syniad o ddefnydd a statws Nawr, nid yn... d- d- gall cyrff gyhoeddus sydd yn rhwym wrth bolisi safonau, sori, safonau polisi, ddim gwadu eu cyfrifoldeb dros ddefnydd o'r Gymraeg a dros sicrhau statws cydradd i'r Gymraeg. Yym, mae Dan eisoes wedi sôn dipyn am y y safonau eu hunain, wedi dangos nhw i chi. Dydw i ddim yn mynd i fynd drostyn nhw yn fanwl eto, yym, ond dim ond i ddweud, yym, ma' wrth gwrs ma'r safonau, fel dwi'n dweud, yn yn deillio o is-ddeddfwriaeth, a ma' enghraifft yw Rheoliadau Safonau Cymraeg Rhif Un 2015, a ma'n gosod safonau polisi ar weinidog Cymru, cynghorau sir a bwrdeistref sirol, ac awdurdodau parc cenedlaethol. Yym, maen nhw'n mynd y tu hwnt i ystyried jyst, o ocê, gawn ni, dewch i ni feddwl am y Gymraeg am ychydig. Mae e hefyd yn yn gosod yym rheolau ynglŷn â'r broses o gasglu tystiolaeth ac asesu tystiolaeth. Yym ac yym Mi fydd yym Gwion dwi'n siŵr yn sôn yn yn fwy am hyn. Yy o- ond ma' hi yn werth sôn fod 'na un achos arall wedi bod yn y Tribiwnlys yn ymwneud ag yym Cyngor Dinas y Sir Abertawe, lle fe bwysleisiodd y Tribiwnlys bod y syniad o benderfyniad polisi yn un eang iawn A na allwch chi ddim cyfyngu hwn yn artiffisial drwy ddweud mai penderfyniad gweithredol yw hwn, nid yw'n polisi. Os oes 'na, os oes 'na benderfyniad yym naill ai neu sy'n mynd i effeithio rywsut neu'i gilydd ar ddefnydd neu statws y Gymraeg. Dyma nhw y safonau hunain, wna i ddim gorffwys ar rhein, ai jyst ymlaen, fydden nhw yna os dach chi eisiau gweld nhw. Yym. dwi'n mynd i grynhoi, oherwydd mae gen Gwion wersi ymarferol i rhoi yn hytrach na cefndir fel hyn. Felly, be mae Safonau Llunio Polisi yn ei wneud? Maen nhw'n mynd y tu hwnt i'r syniad o ddarparu gwasanaethau. Maen nhw'n deilliau o weledigaeth ehangach fesul y Gymraeg, o sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o wead bywyd cyhoeddus Cymru, ac hefyd yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Mae'n sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chynnwys fel pwnc prif ffrwd wrth i gyrff cyhoeddus benderfynu sut y byddan nhw'n gweithredu eu swyddogaethau cyhoeddus.

Diolch yn fawr, Emyr. Yym mi ydan ni'n troi nesa felly at yym y siaradwr ola ni heddiw, yym y bargyfreithiwr Gwion Lewis, yy wnaeth gynrychioli'r comisiynydd yn y gwrandawiad ei hun. Yym ma' Gwion yn bw- gwnsler y Brenin yy yn y Siambra Ond mae'r cynllundan yy a bore 'ma ma' Gwion yn mynd i edrych ar oblygiadau'r penderfyniad yy i'r sefydliadau hynny sydd yn ddarostyngedig i'r safonau. Felly yy drosodd at y ti Gwion. Diolch. Diolch o diolch o galon Rhodri a, a, a mae'n hynod galonogol gweld cynifer ohonoch chi y, y bore yma'n dangos diddordeb yn y penderfyniad yma. Dwi'n ddiolchgar iawn i chi am wneud yr ymdrech i fynychu'r sesiwn yma. Dwi am ganolbwyntio ar yr ochr mwy ymarferol os hoffwch chi, fel y mae Emyr wedi sôn eisoes. Does na'm dwywaith fod hwn yn benderfyniad hynod arwyddocaol. Yn 'y marn i, hwn ydi penderfyniad mwya' pellgyrhaeddol Tribiwnlys y Gymraeg hyd yma, oherwydd 'i fod o'n gosod cynsail eithriadol o bwysig ar gyfer beth mae'r safonau ar y cyfan yn ei olygu wrth gyfeirio at y syniad yma o ystyried effeithiau ar y Gymraeg. Beth mae hynny yn ei olygu yn ymarferol? Beth mae hynny yn ei olygu i chi yn eich gwaith bob dydd wrth weithio ac ymddiddori yn y maes yma? A be dwi'n obeithio ydy y byddwn ni'n gallu, ar ddiwedd y sesiwn, Byddai'n gallu cynnig rhai syniadau a chynigion ymarferol i chi ynglŷn â sut i sicrhau fod y canllawiau mae'r tribiwnlys wedi gosod yn y penderfyniad yn rhai y bydd y byddan nhw'n weddol rhwydd i chi i gydymffurfio â nhw. Yn y marn i, mae yna saith o oblygiadau pwysig sydd angen i ni fod yn ymwybodol ohonyn nhw yn sgil y penderfyniad yma. Mae yna, mae o'n benderfyniad, mae o'n ddyfarniad o sylwedd a mae o'n ddyfarniad eitha hir. Ond os ydy rwy'n am geisio dod o hyd i'r hyn sydd wrth graidd yr achos, yn y marn i mae yna saith prif beth dwi'n credu sydd angen i tanlinellu. Y pwynt cyfreithiol pwysica un bawb yn y penderfyniad yma ydy fod angen gwneud ymdrech gydwybodol, conscientious effort yn y Saesneg, fod angen gwneud ymdrech gydwybodol i ystyried effeithiau penderfyniad polisi neu, yn yr achos yma, penderfyniad polisi yng nghyd-destun dogfen ymgynghori, mae angen i'r ymdrech i fynd i'r afael â'r effeithiau ar y Gymraeg fod yn un gydwybodol. Fydd hi ddim bellach yn ddigonol ar gyfer dibenion y safonau a'r gyfraith yn ehangach i ymdrin â'r Gymraeg fel un peth mewn rhestr hir o fathau gwahanol o effeithiau posibl sydd angen ei hystyried a rhoi rhoi tic yn y bocs. Na, meddai'r tribiwnlys, dydy hynny ddim yn ddigonol, mae angen mynd ymhellach na hynny a dangos i'r cyhoedd yn y lle cyntaf, i'r comisiynydd maes o law o bosib, ac yn y pen draw os oes angen, i'r tribiwnlys, mae angen dangos fod yna ymdrech gydwybodol wedi'i wneud i ystyried yr effeithiau posibl. A dwi'n gweld eisoes fod yna gwestiwn wedi cael ei ofyn ar y sgrin Teams ynghylch Ydy'r egwyddor newydd yma, ydy hi'n mynd i fod yn berthnasol, ddwedwn i, i'r safonau llunio polisi newydd yn safonau 88 i 90? A'r ateb, yn glir iawn i hynny, ydy ydy. Ar gyfer pob un o'r safonau lle mae yna angen ystyried effeithiau ar y Gymraeg, o hyn ymlaen mi fydd angen i'r ymdrech i gydymffurfio â'r Safon dan Sylw fod yn ymdrech gydwybodol. Felly, beth mae hynny yn ei olygu? Pwy sy'n cael penderfynu beth sy'n ymdrech gydwybodol? Wel, mae'n hanfodol deall o hyn ymlaen nid mater i'r corff yn unig ydy penderfynu beth sydd angen ei wneud i ystyried effeithiau posibl y penderfyniad polisi ar y Gymraeg. Mi fyddwch chi'n gyfarwydd, dwi'n siŵr, o'r gyfraith yn ehangach pan fyddwn ni'n gwneud penderfyniadau weithiau yn y maes cyfraith cyhoeddus. Mi fydd y llys weithiau'n dweud, wel, Mae gan y corff cyhoeddus yr hawl i wneud penderfyniad mewn maes arbennig neu i gymryd rhyw safbwynt arbennig cyn belled â bo hwnnw'n safbwynt rhesymol a bod hynny o fewn disgresiwn rhesymol y corff cyhoeddus. A cyn belled a'i fod o fewn y disgresiwn rhesymol yna, yna fydd y llys ddim yn ymyrryd. Mae'n hanfodol bwysig deall nad dyna'r prawf ar gyfer y, y, y safonau y, iaith cyn belled a bod nhw'n gofyn rwan am ymdrech gydwybodol i ystyried yr effeithiau. Y Comisiynydd y, y, y, yn y lle cyntaf, ac os os angen y Tribiwnlys maes o law, sy'n cael penderfynu a fu ymdrech gydwybodol. Felly, Yn ôl yr hyn mae'r Tribiwnlys wedi'i ddweud, nid mater i'r Comisiynydd fydd gofyn iddi hi hun, wel, a wnaeth y Cyngor neu'r y corff dan sylw, a wnaethon nhw ymdrech resymol o fewn cyffiniau rhesymol i ddod i i wneud ymdrech yn unol â'r safonau, na, penderfyniad y Comisiynydd fydd hi yn y lle cyntaf i benderfynu a fu ymdrech gydwybodol, ac os oes angen, fel dwi'n dweud, mynd i'r tribiwnlys maes o law, mi fydd y tribiwnlys hefyd yn dod i'w benderfyniad ei hun ynglŷn â'r cwestiwn yma o ymdrech gydwybodol. A Beth mae ymdrech gydwybodol yn ei olygu ydy rhywbeth yn sicr o sylwedd. Rwan, beth yda ni'n ei olygu wrth, a be dwi'n ei olygu wrth ddeud rhywbeth o sylwedd um, pan dwi'n sôn am ymdrech gydwybodol? Mi fydd yr hyn sydd yn ofynnol ohona chi yn ddibynnol ar y cyd-destun. Dyna'r ail brif beth yda ni'n ei gael o'r penderfyniad yma. Felly, dydy ddim yn bosib dweud, wel, Mae'r hyn sydd ei angen er mwyn dangos ymdrech gydwybodol, mi fydd o'r un peth ym mhob un achos lle mae'r safonau iaith yn berthnasol. Naci, nid dyna'r prawf, meddai'r tribiwnlys, oherwydd mae cyd-destun yn hynod, hynod bwysig. Mi fydd 'na rai achosion fydd yn gofyn mwy ohonoch chi. er mwyn dangos ymdrech gydwybodol. Felly, er enghraifft, ac mi oedd yr achos yma yn enghraifft dda iawn o hyn, os ydy'r penderfyniad polisi sydd yn cael ei drafod yn papur ymgynghori yn un sydd yn ymwneud ag ardal o sensitifrwydd o safbwynt y Gymraeg neu sy'n ardal arwyddocaol o ran y Gymraeg, yna Mae'n sefyll i reswm y bydd yr ymdrech gydwybodol sydd ei hangen yn gofyn mwy ohonoch chi er mwyn sicrhau fod yr ymdrech honno yn ddigonol. Os ydy'r penderfyniad polisi yn un sydd yn debygol o arwain at nifer o effeithiau posibl ar y Gymraeg, neu, a neu, os ydy maint yr effeithiau posibl hynny yn mynd i fod yn sylweddol, yna'n amlwg, mi fydd angen mwy o ymdrech i sicrhau fod yr ymdrech yn un gydwybodol yn unol â'r safonau. Mae hynny wrth gwrs yn sefyll i reswm. All rwy'n hefyd weld os oes yna bolisi neu ganllaw lleol, er enghraifft yn y maes cynllunio neu yn y maes addysg, sydd yn gofyn am asesiad o effeithiau posibl ar y Gymraeg neu'n tanlinellu sensitifrwydd o safbwynt y Gymraeg. Mae hwnnw eto yn enghraifft o rywbeth all arwain at orfod gwneud ymdrech fwy sylweddol i sicrhau fod yr ymdrech rydych chi'n ei wneud yn un gydwybodol. Ac felly, teg dweud, nac oes, does 'na ddim un un ateb fydd yn ffitio pob achos. Ond mae hynny yn anochel a mae'n rhywbeth mae'r gyfraith wrth gwrs yn ymwneud â fo drwy'r amser uh, wrth i gyd-destun newid ac wrth i amgylchiadau achos newid. Ac mae tribiwn lysoedd a llysoedd wedi hen arfer a'r uh, syniad yma fod yr hyn y mae prawf cyfreithiol yn uh, i ofyn uh, ohona chi yn gallu ymrywio yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Ond yn sicr, a mi gawson ni enghraifft, fel dwi'n deud, yn yr achos yma, os oes na rhywbeth sydd yn ymwneud â'r achos dan sylw, sydd yn awgrymu rhyw sensitifrwydd arbennig o safbwynt y Gymraeg, yna mi fydd angen gwneud mwy er mwyn sicrhau fod yr ymdrech yn un gydwybodol sydd yn debygol o fod yn dderbyniol i'r cyhoedd yn y lle cyntaf ac i'r Comisiynydd maes o law. Y trydydd pwynt i'w gymryd o'r dyfarniad ydy'r pa mor bwysig ydy hi i ystyried y cymysgedd bosibl o effeithiau. Un o'r anawsterau efo, efo'r modd yr oedd y cyngor yn yr achos yma wedi mynd ati i ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg oedd eu bod nhw yn syml iawn, wedi datgan, wel, da ni'n credu bydd na un effaith bositif o safbwynt y Gymraeg, a da ni ddim wir yn gweld unrhyw effaith andwyol o gwbl ar hyn o bryd, ond falle nawn ni ddod nôl at hyn maes o law. Todd na ddim ymdrech gydwybodol yn yr achos yma i wir ystyried y tri prif math o effaith, ac maen nhw'n effeithiau sydd yn gyfarwydd i ni o'r iaith sy'n cael ei defnyddio wrth gwrs yn y safonau hunain. Felly mae yna dri math o effaith y bydd angen i ystyried fel arfer wrth ystyried effeithiau penderfyniad polisi ar y Gymraeg. Maen nhw'n effeithiau positif, Yy, weithiau maen nhw'n effeithiau andwyol. O dro i dro, mae'n bosib hefyd y bydd yna effeithiau niwtral ar y Gymraeg. Beth mae'r Tribune les yn ei bwysleisio yn yr achos yma ydy y y dylai fod yna ymdrech i geisio ystyried yr ystod eang yna o effeithiau posibl, ac nid i ganolbwyntio yn artiffisial ar un math o effaith yn unig, oherwydd realiti bywyd, a realiti penderfyniadau polisi sy'n ymwneud â'r Gymraeg, ydy fod y rhan fwyaf o benderfyniadau polisi yn mynd i arwain at gymysgedd, falle, o effeithiau positif, andwyol a niwtral. Felly, os ydy corff yn, yn, os mae man cychwyn corff ydy deud, wel, da ni'n credu fod popeth yn bositif, um, neu Yy, does na'm byd andwyol o gwbl. Mae hynny o reidrwydd yn mynd i godi cwestiynau, oherwydd mae'n annhebygol iawn y bydd hynny yy yn adlewyrchu realiti yy y sefyllfa sydd o'n blaenau ni. Felly, wrth fynd ati i geisio meddwl o ddifri ynglŷn â beth ydy'r effeithiau positif posibl, beth ydy'r effeithiau andwyol posibl, a o'r cychwyn cyntaf, ceisio dod o hyd i'r effeithiau hynny a thynnu sylw at yr effeithiau hynny mewn modd tryloyw a gwrthrychol, yna mae'n fwy tebygol y bydd yr ymdrech yn y pen draw yn un gydwybodol. Un cwestiwn um, sydd yn codi'n aml yn y maes yma, mi fydd yna lawer o gyrff yn, yn gofyn y cwestiwn yma i mi mewn sesiynau fel hyn, ydy, wel, ydy hyn yn golygu felly bod yna rhyw restr hudolus yn rhywle o'r holl effeithiau posibl, ac felly mi fydd 'na fethiant, mi fydd 'na dor-safon os nad ydy pob un effaith bosibl yn cael ei rhestru. Wel, mae'r tribiwnlys hefyd yn ymarferol, a dwi'n credu hefyd bod y Comisiynydd yn ymarferol ac yn bragmataidd wrth dderbyn, wrth gwrs, um, tos na ddim rhyw uh, restr gydd yn rhywle o'r holl effeithiau posibl, ac mae angen er mwyn uh, cydymffurfio â'r safon, gwneud yn siŵr eich bod chi yn tynnu sylw at bob un, oherwydd wrth gwrs mae yna yn anochel, mae yna mater o farn uh, uh, uh, yn aml iawn fydd ceisio uh, dod o hyd i'r effeithiau posibl y dylid i hasesu. Ac felly nag oes, dydy'r prawf cyfreithiol ddim yn un mor afrealistig â dweud, wel, mae rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n rhestru pob un effaith bosibl, ond beth mae'r safonau yn i ofyn ohonoch chi ydy bod yna ymdrech gydwybodol i geisio rhestru yr effeithiau posibl ac yn sicr yr effeithiau amlwg a, a, a fydde'n deillio o, neu'n debygol o ddeillio o benderfyniad polisi o'r fath. Ac felly mae'r mae pwyslais ar ddangos, yn union fel soniodd Emyr, mae'r pwyslais ar ddangos, ar fedru dangos tystiolaeth fod yna ymdrech gydwybodol wedi ei gwneud. Ac mae hynny yn fwy pwysig na cheisio dangos fod yna lwyddiant wedi bod o safbwynt dod o hyd i bob un effaith bosibl. Um, mae yn fwy tebygol, fel dwi'n sôn, y bydd na ymdrech gydwybodol yn cael ei dangos os ydy'r ystod eang yna o effeithiau yn cael ei ystyried mewn modd tryloyw. Y pedwerydd peth i'w gymryd o'r achos Mi fydd gosodiadau ffeithiol cyffredinol ynglŷn â'r iaith yn annigonol. Felly, un o'r dadleuon oedd gan y cyngor yn yr achos yma oedd dweud, wel, edrychwch, da ni wedi cydymffurfio â'r safonau, da ni wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i'r Gymraeg, oherwydd da ni'n cyfeirio yn y ddogfen ymgynghori at yr hyn da ni wedi wneud o safbwynt ysgolion cyfrwng Cymraeg yr ardal. Be da ni wedi wneud yw ceisio hyrwyddo nhw ac i geisio uh, buddsoddi ymhellach yn yr ysgolion uh, hynny uh, yn ddiweddar. Uh, todd yr dadleuon hynny ddim yn rhai oedd yn, yn darbwyllio'r comisiynydd a, a fod na ymdrech ddigonol wedi'i gwneud, a, a doedden nhw'n sicr ddim yn darbwyllio'r tribiwnlys Ychwaith. Oherwydd beth sydd angen, wrth gwrs, ydy ystyried effeithiau posibl a phenderfyniad polisi penodol arfaethedig ar y Gymraeg. Felly, mi fydd cyfeirio yn, mewn modd hynod gyffredinol, at yr hyn y mae'r corff yn ei wneud yn ehangach er mwyn ceisio hyrwyddo'r Gymraeg neu hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, 'di hynny ddim yn ddigonol ar gyfer y Safonau Llunio Polisi, oherwydd beth mae'r Safonau Llunio Polisi yn ei ofyn ohonoch chi ydi'ch bod chi'n ystyried yn gydwybodol effeithiau penodol y polisi penodol sydd dan sylw. Felly, digon teg falle i gyfeirio at rai pethau fel mater, materion cefndirol, ond mi fydde hi'n gamgymeriad i feddwl bod cyfeirio at y materion cyffredinol hynny o safbwynt y Gymraeg yn mynd i fod yn ddigonol ar gyfer dibenion y safonau. y pumed uh, gwers hyd y gwela i, y mae'r achos yn ei ddysgu i ni, ydy nad ydy'r adroddiad ymgynghori yn mynd i ddod i'r adwy. A gadwch i mi fod yn glir uh, yn yr hyn ydw i'n ei ddweud wrth wahaniaethu rhwng y ddogfen ymgynghori a'r adroddiad ymgynghori. Y ddogfen ymgynghori, wrth gwrs, fydd y ddogfen fydd y corff yn ei baratoi, er mwyn bod yn sail ar gyfer yr ymgynghoriad. Mi y ddogfen honno fydd yn cynnwys manylion ynghylch y penderfyniad polisi arfaethedig, fydd yn cynnwys yr asesiadau effaith perthnasol, gan gynnwys yr asesiadau um, effaith ar y Gymraeg. Uh, a'r ddogfen honno wedyn fydd yn cael ei uh, chyhoeddi er mwyn uh, bod o fydd i bobl wrth ymateb i'r ymgynghoriad. Yr adroddiad ymgynghori, wrth gwrs, ydy'r adroddiad sy'n cael ei benderfynu, cael ei baratoi wedi diwedd y cyfnod ymgynghori, er mwyn cywain gwybodaeth ynglŷn â'r hyn ddwedodd pobl yn ystod yr ymgynghoriad a cynnig ffordd ymlaen fel arfer ar gyfer y penderfyniad polisi yn sgil yr hyn sydd wedi cael ei ddweud yn ystod yr ymgynghoriad. Wel, un o ddadleuon y cyngor yn yr achos yma oedd dweud, wel, hyd yn oed os nad ydy'r uh, ddogfen ymgynghori yn mynd i'r afael yn llwyr ar effeithiau um, perthnasol o safbwynt y Gymraeg, yna mi wnaed hynny yn yr adroddiad ymgynghori wedi'r cyfnod ymgynghori, felly mi ddyle rwy'n edrych ar hyn yn ei gyfanrwydd, a, a, a, a, a, ac edrych yn rhesymol ac yn deg ar bopeth y mae'r Cyngor wedi'i wneud yn ystod y broses o wneud penderfyniad, gan gynnwys yr adroddiad ymgynghori, er mwyn uh, penderfynu a fu cyd-ymffurfiaeth efo safonau uh, ymgynghori 91 i 93. Ac unwaith eto, na, meddai'r Tribiwnlys, dydy hynny ddim yn ddigonol. Mae'r safonau perthnasol yn ymwneud â'r ddogfen ymgynghori ei hun, ac mae hynny wrth gwrs yn ddigon amlwg ar, ar, ar wyneb y safonau hunain. A tydy'r safonau ddim yn ymwneud â'r adroddiad ymgynghori wedi diwedd y cyfnod ymgynghori. Felly, fedrwch chi ddim dibynnu ar ddadansoddiad pellach, diolch ots pa mor soffistigedig ydy'r dadansoddiad pellach yn yr adroddiad ymgynghori wedi diwedd y cyfnod ymgynghori, mae'r safonau yn ymwneud â'r ddogfen ymgynghori ar gychwyn y broses ymgynghori, ac yn yr ddogfen honno y mae rhaid sicrhau bod yr, yr, yr asesiad o effeithiau posibl o ran y Gymraeg wedi i gwblhau. Pwynt rhif chwech, ac mae hon, hwn eto yn bwynt hynod, hynod bwysig i'w nodi. Fydd i ddim yn bosib o hyn ymlaen esgusodi asesiad annigonol o'r effeithiau ar y Gymraeg yn y ddogfen ymgynghori drwy ddweud, wel, dechrau'r daith ydy hyn, o reidrwydd, 'da ni'm yn gwybod be 'di'r effeithiau posibl ar y Gymraeg eto, oherwydd mi fydd hynny'n rhywbeth fydd yn yn yn dod i'r fei, yn rhywbeth y byddwn ni'n dysgu mwy amdanyn nhw yn ystod y cyfnod ymgynghori, felly allwch ddim disgwyl gormod ohonon ni yn y ddogfen ymgynghori y tu hwnt i rai osodiadau sylfaenol, mae angen i wir asesiad o'r effeithiau ar y Gymraeg, mae'n rhaid i hynny ddisgwyl tan ddiwedd y cyfnod ymgynghori ei hun. Wel, mae wastad wedi bod yn, yn, yn dipyn o benbleth i mi pam yn bod ni, neu pam bod rhai yn y gorffennol, wedi ystyried bod hynny'n briodol o safbwynt y Gymraeg, oherwydd wrth gwrs, da ni'n mynd gwneud hynny mewn unrhyw faes uh, polisi arall. Does na neb yn dweud, er enghraifft, uh, yn y broses gynllunio gwlad a thref o safbwynt ases, uh, effeithiau amgylcheddol, wel, does ni'n angen i ni um, uh, wneud asesiad uh, llawn o'r, or effeithiau amgylcheddol yn y cais cynllunio, uh, mi rown ni'r cais i mewn ac wedyn mi all pobl eraill ddweud wrthyn ni, mi all y cyhoedd ddweud wrthyn ni uh, beth ydy'r asesiad er, er, er effeithiau amgylcheddol tebygol a mi nawn ni a hasesu nhw bryd hynny. Fysa hynny, wrth gwrs, yn hollol annerbyniol yn y cyd-destun amgylcheddol, ond yn anffodus mi oedd 'na ryw feddylfryd, dwi'n credu, mewn rhai carfannau wedi sefydlu ei hun rywsut ei bod hi'n bosibl gohirio y gwir asesiad o'r effaith penderfyniad polisi ar y Gymraeg hyd nes diwedd y cyfnod ymgynghori oherwydd bod angen ymgynghori er mwyn dysgu beth ydy'r effeithiau posibl. Na, tydi ddim, meddai'r Tribiwnlys, yn dderbyniol i drosglwyddo'r baich, y gwaith caib a rhaw, i i aelodau'r cyhoedd yn y modd yna. Tydi ddim yn mynd i fod yn bosibl o hyn ymlaen i ddweud, wel, gan fod y polisi mewn cyfnod ffurfiannol, dyna chi'r y slogan gyfreithiol sy'n cael ei defnyddio weithiau, formative stage. Gan fod y penderfyniad polisi mewn cyfnod ffurfiannol, does na'm disgwyl i ni uh, asesu'r effeithiau uh, perthnasol ar y Gymraeg. Na, meddai'r tribiwnlys, ydy hynny ddim yn, yn dderbyniol. Ac wrth gwrs, mae, mae hynny'n sefyll i reswm, oherwydd mae hi'n afre resymegol pan mae rhywun yn meddwl am y peth, mae'n afresymegol disgwyl tan ddiwedd y cyfnod ymgynghori cyn ceisio cydymffurfio â gofynion Savona sydd yn ymwneud wrth gwrs â'r ddogfen ymgynghori ar ddechrau'r cyfnod. Felly, yn syml iawn, uh, pe taswn i'n crynhoi'r pwynt yma, mae'r tribiwnlys wedi gwneud yn glir nad pa mae'r safonau 91 a 93 yn cyfeirio at ddogfen ymgynghori, tydi'r ddogfen ymgynghori ddim yn cynnwys yr adroddiad ymgynghori ar ddiwedd y cyfnod, uh, uh, uh, cyfnod yr ymgynghoriad. a'r seithfed wers a'r wers ola y byswn i yn tynnu sylw ati yym ar sail yn dilyn y penderfyniad ydi mae'n hynod debygol rŵan y bydd angen ail-wampio canllawiau mewnol o safbwynt yr hyn sydd angen i'w wneud i asesu effeithiau posibl penderfyniad polisi ar y Gymraeg. Un o ddadleuon y Cyngor yn yr achos yma oedd dweud, wel, os edrychwch chi ar ein canllawiau manwl ni, 'da ni 'di gwneud yr hyn oedd yn ofynnol ohonan ni. Ond wedi gweld yr oll oedd y canllawiau mewnol yna yn ei wneud yn y Cyngor, a mae'n deg dweud, doedd na ddim byd yn anarferol iawn yn y canllawiau mewnol. Dwi wedi gweld canllawiau mewnol tebyg iawn mewn uh, sefydliadau cyrff ledled Cymru sydd i, i, i fod yn blaen yn gwneud uh, 'dyn nhw'm yn gwneud llawer iawn mwy na dyfynnu'r safonau neu crynhoi'r safonau a dweud 'wel, mae hangen i ni gadw'r rhain mewn cof'. Mae hynny'n annigonol, ac mi oedd o'n annigonol yn yr achos yma i'r graddau mi ddwedodd y tribiwnlys yn benodol fod angen i'r cyngor ailwampio y canllawiau mewnol ac ail-ystyried y canllawiau mewnol i fod yn fwy clir ynglŷn â'r hyn sydd ei angen er mwyn cydymffurfio â'r safonau. Ac felly, y peth lleiaf sydd angen ei wneud, bawb, yng ngoleuni'r penderfyniad yma gan y tribiwnlys, mae angen cryfhau unrhyw ganllawiau mewnol sydd gynnoch chi i gyfeirio at yr angen i wneud ymdrech gydwybodol i ystyried effeithiau posibl. Dyna chi'r y pennawd, dyna chi'r prawf cyfreithiol sydd angen i bawb fod yn ymwybodol ohonyn nhw sydd yn ymwneud â dogfennau ymgynghori o'r math yma. A i fynd ymhellach, beth fydde, dwi'n credu, yn hynod, hynod fuddiol, fydde cynnwys rhai asiediaethau achos uh, case studies mewn canllawiau mewnol, uh, o sut y medar rwy'n ddangos fod ymdrech gydwybodol wedi wneud. Felly ymdrech, er enghraifft, o'r maes addysg ar sail y penderfyniad yma, mi allech canllawiau mewnol chi ddweud, wel, os, os oes gynnon ni gynnig i adrefnu ysgolion, beth mae a gwneud ymdrech gydwybodol i ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg yn ei olygu, ac mi allech chi wedyn roi enghreifftiau o'r rhai o'r effeithiau tebygol posibl y dylid ei ystyried. Mi ellid cynnig astudiaeth achos arall o'r o'r maes cynllunio, fel dwi'n dweud, pan mae yna bolisïau cynllunio'n cael eu paratoi. Felly dyna chi'r saith um, uh, brif wers y dwi uh, wedi dysgu o'r penderfyniad. Uh, pe taswn i'n yn, yn gorffen yng nghyflwyniad felly drwy uh, geisio cynnig pum darn o gyngor ymarferol i chi ar sail y gwersi hynny ynglyn â sut fedrwch chi fynd ati yn syth fel cyrff i i geisio sicrhau eich bod chi yn cydymffurfio mewn modd cadarnhaol gyda'r safonau yma. Yna, dyma chi'r pum peth y byswn i'n ei gynnig i chi'r bore yma. Um, mae yna arfer wedi hen ennill i dir yng Nghymru yn anffodus yn y mar ni, o drin yr effeithiau ar y Gymraeg fel un penawd mewn asesiadau effaith integredig. A tydi hynny ynddo'i hun ddim o reidrwydd yn annerbyniol os ydi'r ymdriniaeth o'r Gymraeg o fewn yr asesiadau effaith integredig yna yn ddigon manwl ac yn cydymffurfio â'r prawf yma o ddangos ystyriaeth gydwybodol. Ond yn fy mhrofiad i, mae rhaid mi ddeud, yy natur asesiad effaith integredig lle mae 'na nifer o effeithiau gwahanol yn cael eu ystyried yy hefo'i gilydd mewn un ddogfen ac i siarad yn blaen, mae 'na duedd dwi'n credu yn y ddogfen yna weithiau i weld yr effeithiau sydd o fewn y ddogfen yna falle'n eilradd i rai o'r mathau eraill o effeithiau sy'n cael statws uwch, ddwedwn ni, mewn asesiadau yym, sy'n sefyll ar eu traed eu hunain, ddwedwn ni, asesiadau amgylcheddol, er enghraifft. Welwch chi byth, er enghraifft, asesiad amgylcheddol mewn asesiad effaith integredig oherwydd mae'r gyfraith yn ei gwneud hi'n ddigon clir i bod nhw'n ases- bod nhw'n effeithiau rhy bwysig i cael eu cynnwys mewn asesiad effaith integredig. Dwi'n credu bod yr amser wedi dod bellach yn sicr yn sgil penderfyniad y tribiwnlys i dynnu yr ystyriaeth yma o'r effeithiau ar Gymraeg allan o'r asesiad effaith integredig a'i hystyried nhw mewn dogfen ar wahân a dogfen sydd yn sefyll ar ei phen ei hun. Mae'n llawer iawn mwy tebygol yn y marn i y bydd hi'n bosibl i chi ddangos eich bod chi wedi rhoi ystyriaeth gydwybodol i'r Gymraeg, eich bod chi wedi neu ymdrech gydwybodol i ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg, os y byddwch chi'n mynd ati i wneud y gwaith cae barhaol mewn dogfen ar wahân o'r fath, yn hytrach na'i gynnwys o fel un pennawd yn unig mewn asesiad effaith integredig. Yr ail ddarn o gyngor sy gen i i chi, ac mae hyn ynghlwm, deud y gwir, â'r cyngor cyntaf, mae angen i ni symud oddiwrth y syniad gor-syml yma o ofyn beth ydy'r effaith net os hoffwch chi ar y Gymraeg. Felly eto, mi fyswn i'n eich gwahodd chi i gymharu'r Gymraeg a'r amgylchedd. Does 'na neb, pan mae 'na gais cynllunio yn cael ei wneud, yn gofyn, wel, beth ydi'r effaith net ar yr amgylchedd yn yr achos yma? Oes 'na effaith net bositif neu oes 'na effaith net andwyol ar yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd? Does 'na neb yn gofyn y cwestiwn hwnnw oherwydd mae o'n gwestiwn gor-syml, mi fydd 'na rai effeithiau positif, ddwedwn i, ar ansawdd aer falle, o, o, o ganlyniad i uh, benderfyniad uh, uh, yn y maes cynllunio. Mi fydd yna rai effeithiau andwyol efallai, uh, falle o safbwynt uh, effeithiau sain ag ati. Um, Does 'na neb yn ceisio pwyso a mesur effeithiau ar ansawdd aer yn erbyn effeithiau ar, ddwedwn ni, sain mewn ardal, neu sŵn mewn ardal, a wedyn penderfynu, wel, os 'da ni'n pwyso'r pethau yna yn erbyn ei gilydd, os na yn y pen draw, um, e, effaith net bositif neu andwyol ar yr amgylchedd. Na, da ni'n mynd gwneud hynny oherwydd mae'r effeithiau yn rhy gymleth yn nhw'n hunan ac yn rhy wahanol o ran math i geisio dod i ryw fath o benderfyniad um, artiffisial gor syml um, o'r math hwnnw. A dwi'n credu bod angen i ni, yn sicr yn sgil penderfyniad y tribiwnlys, symud i ffwrdd oddi wrth y syniad yma o feddwl, wel, mae, mae gan y penderfyniad polisi yr effaith net yma ar y Gymraeg maes o law, ac felly dyna'r pennawd y sy'n rhaid i ni gymryd a, a, a, a, a fynd, a, fynd â ni'n yn blaenau wrth ystyried y polisi um, dan sylw. Na, meddai'r tribiwnlys, be sydd yn ei hanfod yn digwydd pan mae rhywun yn ystyried penderfyniad polisi ydy mi fydd 'na gyfoeth o effeithiau posibl, rhai positif, rhai andwyol, rhai niwtral. A fydd hi ddim yn bosibl, yn sicr fydd ddim yn bosibl bob tro, i bwyso yr effeithiau yna yn erbyn ei gilydd. Mater fydd i o dynnu sylw at yr effeithiau positif, effeithiau andwyol, ac wedyn sicrhau bod y cyfoeth yna yn ei gyfanrwydd o waith asesu yn cael ei ystyried yn y penderfyniad y polisi terfynol maes o law. Man cychwyn i chi, y trydydd darn cyngor, felly, Sut dach chi'n mynd ati rŵan i gychwyn ar y gwaith o geisio sicrhau eich bod chi'n gwneud yr hyn mae'r tribiwnlys yn ei ofyn ohonoch chi? Yym, 'swn i'n awgrymu eich bod chi yn darparu dwy golofn, yym, darn o bapur neu mewn mewn dogfen ar eich cyfrifiadur, yym, effeithiau uniongyrchol mewn un golofn, effeithiau anuniongyrchol mewn colofn arall, oherwydd mae'r safonau'n glir bod angen ystyried y ddau beth, ac yn y naill golofn fel man cychwyn, a dwi'n pwysleisio fel man cychwyn, oherwydd mewn rhai achosion mi fydd yna lawer mwy o effeithiau na hyn, ond er mwyn sicrhau eich bod chi yn y ffrâm yna o feddwl, eich bod chi'n meddwl am y cyfoeth o effeithiau positif ac andwyol, ceisiwch restru o leia' tair effaith bositif a tair effaith andwyol y byddai'r penderfyniad polisi arfaethedig yn ei gael ar y Gymraeg. Mae hwnna'n fan cychwyn i chi wedyn i feddwl, wel, oes yna fwy o rai positif na andwyol pan dwi'n meddwl am y mater yn ei gyfanrwydd? Ydy'r effeithiau positif yn fwy o ran maint? Ydy'r effeithiau andwyol yn fwy o ran maint? Ceisiwch restru fel man cychwyn, mae hynny'n sicrhau na fyddwch chi'n syrthio i'r na fyddwch chi'n gwneud y camgymeriad y gwnaeth y cyngor yn yr achos yma o ddweud, wel, da ni wedi dod o hyd i un effaith bositif, da ni'm yn credu bod 'na'm byd andwyol, felly da ni wedi gwneud digon. Ac yn ola', bawb, perchnogwch yr asesiad effaith ar y Gymraeg. Pe taswn i'n crynhoi, falle, beth oedd wrth wraidd, beth ath o'i le i'r cyngor yn yr achos yma, doedd 'na ddim synnwyr, hyd y gwelwn i, fod y cyngor wedi cymryd perchnogaeth o'r asesiad effaith ar y Gymraeg o'r cychwyn cyntaf. Mi oedd 'na rhyw ymdeimlad, wel, rhywbeth i'r cyhoedd i baratoi i ni ydy'r asesiad effaith, neu rhywbeth i'r cyhoedd i wneud y gwaith cau barhau, a mi wnawn ni wedyn ystyried yr effeithiau ar ôl i'r cyhoedd ddweud wrthon ni. Naci, nid dyna yr hyn sydd yn ofynnol o dan y safonau, meddai'r tribiwnlys, asesiad effaith y cyngor ydy o, neu'r corff ydy o, ac mae'n bwysig fod y corff yn perchnogi yr hyn sydd angen i'w wneud.

Mae 'na dipyn o gwestiynau wedi cael eu cyflwyno. Dan ni, dan ni wedi cyrraedd diwedd yr awr, ond mae 'na rywfaint o amser yym os dach chi'n fodlon i ni yym mynd i'r afael â rhai o'r cwestiynau. Yym dwi'm yn meddwl bod ni'n gallu mynd at bob un ohonyn nhw, ond wnawn ni ddewis yr dau o'r cwestiynau, dau neu dri. Yym mae'n cydweithio i Llywela yn cadw llygad arnyn nhw. Llywela, wyt ti'n fodlon cyflwyno'r cwestiwn cynta. Ia, yym, dwi me'wl ma' ambell un 'di ca'l 'i ateb yn barod yn nghyflwyniad Gwion yn fan yne ond yym o bosib bo' 'na un sylw yy gan Steffan yym yn gofyn os o's 'na beryg bod y sefydliad yn mynd i fod yn rhagnodol yn ei agwedd o beidio gofyn i drigolion am eu barn yym yym achos mae'n debygol y bydd trigolion yn ychwanegu at yr ymdrech gydwybodol. Dwi'n meddwl bod hynna mewn ymateb i'r sylw yym nad ydi aros i- i'r adroddiad ymgynghori yn ddigonol yym gwion. Dwi'm yn gwybod os ti isio ymateb i'r sylw yna? Wel, y- y- y- yn sicr hapus iawn i ym- ymwneud â hwnna. Beth sy'n bwysig i, i, i, i'w danlinellu wrth gwrs ydy bod y safonau yn ogystal â gofyn fod yna ymdrech gydwybodol o ran y cyngor neu'r corff i asesu'r effeithiau posibl ar y Cymraeg. Oes, mae'n rhaid gwneud hynny, ond hefyd mae'n rhaid, yn ôl y safonau, geisio barn y cyhoedd hefyd. Felly, mi ddylwn i bwysleisio, does yna ddim unrhyw beth ydw i wedi ddweud heddiw yn golygu na ddylech chi felly geisio barn y cyhoedd ar yr effeithiau posibl yn ystod y cyfnod ymgynghori, oherwydd mae'r safonau yy yn yy yn dweud yn benodol fod angen gwneud hynny, ond, a dyma'r ond pwysig, beth mae'r safonau ni'n wneud yn glir ydy, er mwyn i'r cyhoedd fedru cyfrannu at y drafodaeth mewn modd ystyrlon, Mae'n rhaid sicrhau bod gynnyn nhw ddigon o wybodaeth gan y corff yn y lle cyntaf, yn y ddogfen ymgynghori, er mwyn eu rhoi nhw mewn lle i fedru ymateb mewn modd deallus i'r hyn sydd yn cael ei gyflwyno iddyn nhw fel penderfyniad polisi arfaethedig. Felly, mae'r ymdrech gydwybodol yma, sydd yn angen i'r corff i wneud bawb, mae'n dal i sefyll ochr yn ochr â'r angen yma i geisio barn, ond yr hyn fydd yn wahanol rŵan, neu ddylai fod yn wahanol rŵan, ydy pan fydd y cyngor neu'r corff yn mynd ati i geisio barn yn y ddogfen ymgynghori, mae hynny mewn cyd-destun lle mae'r corff wedi gwneud y rhan fwya' o'r gwaith caebarhaol o geisio asesu'r effeithiau. ac maen nhw'n wedyn yn gofyn i'r cyhoedd wneud sylwadau ar yr asesiad effaith hwnnw yn hytrach na gwneud y gwaith cau barhaol yn y lle cyntaf o ddod o hyd neu i awgrymu beth fydde'r effeithiau. Felly gobeithio bod hynny'n yn gwneud hynny'n glir i chi. Diolch, Gwion. Yym un sydyn arall felly cyn i ni orffen, yym ma' Rhodri wedi gofyn yym a fyddai'n dderbyniol m- ym mherth- yym mewn perthynas â cyrff y Deyrnas Unedig, a fyddai'n dderbyniol gofyn y cwestiwn ar y cychwyn, ydy'r penderfyniad polisi'n berthnasol i Gymru neu'r Gymraeg, cyn mynd ati i lunio'r ddogfen ymgynghori, a ma'n defnyddio enghraifft am yy gau gwasanaeth yn yr Alban. a'r a- byddai hynny'n anhebygol o gael effaith ar y Gymraeg. Yym ia, Gwion, ti isio ymateb i hynny? Yy yn sicr, yym wrth gwrs ma' ma'r sefyllfa o safbwynt cyrff Prydeinig wrth gwrs yn yy fymryn yn wahanol yn gyfreithiol i'r cyrff sydd yn ddarostyngedig i'r i'r safona'. Mae yna rai cyrff, wrth gwrs, Prydeinig sydd yn parhau i fod yn ddarostyngedig i'r hen gyfundrefn cynlluniau iaith. Ond pe taswn i'n ateb y, y, y cwestiwn mewn modd cyffredinol yn y modd yma, hyd yn oed wrth gwrs pan nad ydy'r safonau iaith uh, uh, uh, mewn grym ar gyfer corff um, uh, uh, uh, penodol, mae yna ddyletswydd cyffredinol uh, ar bob corff cyhoeddus i sefydlu, i, i, i asesu'r hyn sydd yn berthnasol i unrhyw benderfyniad, boed yn benderfyniad polisi neu'n math arall o benderfyniad a, a, a maen nhw'n ei wneud. Just even, not even a good Let me read it by mic ymlaen, sori fy Mae'n iawn, na i, na i, just, dyna ni, dyna ni, wneud yn siŵr bod, eh, bod, bod chi'n ynghlywed i. Um, ie, yeah, felly mae, mae angen i, hyd yn oed pan nad ydy'r safonau rhan o'r darlun, mae'n rhaid i uh, sefydliadau ystyried e, effeithiau ac yn, syried, yn sicr ystyried effeithiau amlwg penderfyniad Yym ac os ydy hynny'n cynnwys effeithiau ar y Gymraeg, mae 'na enghraifft, wnes i un achos o Ysgol Pentrecelyn er enghraifft yn yn Sir Ddinbych, oedd 'na her gyfreithiol i i'r penderfyniad i gau'r ysgol honno, doedd yr safonau ddim mewn grym pan oedd y penderfyniad yna wedi 'neud, ond mi ddwedodd y llys wel mi oedd y mi oedd i mor amlwg i ystyried beth fytha effaith y penderfyniad yna ar y Gymraeg, yna mi ddyle hwnnw fod wedi cael ei wneud ac mi oedd hi'n anghyfreithiol peidio. Felly'n sicr, hyd yn oed y tu allan i'r Safonau, mae'n bosibl y bydd angen ystyried effaith penderfyniad ar y ar y Gymraeg, a mae hynny'n cynnwys hefyd cyrff Prydeinig. Ond, i i fynd yn ôl at y cwestiwn, Wrth gwrs, os nad oes gan benderfyniad unrhyw berthnasedd posibl o safbwynt y Gymraeg, yna wrth gwrs mi fydd hi'n yn dderbyniol dweud o'r cychwyn cyntaf nad oes yna unrhyw beth pellach i'w ystyried gan nad ydy'r er penderfyniad polisi yn codi unrhyw gwestiynau o safbwynt y Gymraeg. Diolch. Dyna ni. Gwion. Diolch yn fawr, uh, Gwion, a dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd diwedd yn amser. Mae yna gwestiynau uh, wedi codi nad ydym ni wedi gallu dod at nhw, mi wnawn ni pob ymdrech i, i ddod yn ôl at chi ar rheini ar ôl y sesiwn. Um, dwi'n gobeithio bod y sesiwn yna wedi bod yn ddefnyddiol i chi yym ac bydd rhai ohonoch chi o leia'n cael eich sbarduno i edrych eto ar rai o'ch gweithdrefnau yym a'ch trefniadau chi ar gyfer yym llunio a ac ymgynghori ar ar benderfyniadau polisi. Yym fel o'n i'n egluro ar y cychwyn yy mi fyddwn ni'n anfon dogfen gyngor atoch chi maes o law sydd yn crynhoi yym yr achos a'r hyn ydach chi wedi ei glywed. bore 'ma. Yym a mi fyddwn ni hefyd yn rhannu dolenni yy i recordiad o'r o'r sesiwn yma ac at y cyflwyniadau at bob un ohonoch chi. Ma' 'na ambell un wedi gofyn cwestiwn yym a fydd y Comisiynydd yn datblygu yym adnoddau pellach yym i gynorthwyo sefydliadau cydymffurfio ac yn sicr mi fyddwn ni'n gwneud hynny dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. ac yn cysylltu efo chi um, am y rheini. Mae yna groeso hefyd i unrhyw un o'na chi gysylltu efo ni yn swyddfa'r comisiynydd os da chi'n dymuno trafod unrhyw agwedd ar yr hyn da chi wedi gweld bore yma. Um, yn y man cyntaf drwch, drwch swyddogion cyswllt, ond, ond o bosib uh, bydd yna rhywun arall yn cysylltu efo chi hefyd um, i drafod mewn, mewn fwy o fanylder. Felly, ie, yeah, cysylltwch efo ni ar bob cyfri os oes gennych chi unrhyw, unrhyw gwestiynau neu, neu faterion i'w trafod. A cyn cloi felly, 'swn i jyst yn licio diolch yn fawr iawn i ni'n siaradwyr ni bore yma, i Daniel, i Emyr ac i Gwion um, am eich amser chi a'ch, a'ch arweiniad chi. Diolch yn fawr iawn ac hwyl fawr i bawb am y tro.